Хей-йоу, туссем! Айтӑр паян ҫӗнӗ 2021 ҫулхи пулас киносем ҫинчен калаҫса илер. Ҫитнӗ ҫулта кӗтнӗ блокбастерсем хушшинче нумай сиквелсем тухаҫҫӗ. Тата кӑштах тухас мультфильмсем ҫинчен пӗлтерсе хӑварӑпӑр. Вӗсем хушшинче те кӗтнӗ картинӑсем нумай. Чейпе тутлисем хатӗрлер пӑхнӑ вӑхӑтра. Анчах эсир лайк тусма манса ан кайӑр. Сире йывӑр мар маншӑн кӑмӑллӑ. Апла пулсан, кайрӑмӑр. Паянхи списокра пӗрремӗш фильм вӑл Час пик 4, тӑваттӑмӗш пайӗ. Юлашки ҫулсенче кӗтмен ҫӗртен пек Джеки Чан сӑмахларӗ, тӑваттӑмӗш пайе час пик пулать тесе. Ку вӑл тахҫанах вӗҫленнӗ франшиза. Часах сарлака экран ҫине каллех хӗвел тухӑҫ енчи чи хӑвӑрт чупакан чӑмӑркӑна тата хӗвел анӑҫ енчи чи пакӑлти ҫӑварпа тӗл пулма тивет. Нумай пулмасть каялла Джеки Чан тата Крис Такер Малала хӑйсен ролӗсене выляма хатӗр тесе пӗлтерчӗҫ. Хальхи вӑхӑтра ҫак кино в производстве тӑрать. Картина тухмалли кун кӗркунне 25 ҫул. Пакӑлти Лос-Анджелесский полици Картер тата ун Гонконгри юлташӗ полици Ли каллех пысӑк инкек пуласса кӗтеҫҫӗ. Хӗвел анӑ ҫинчи чи пакӑлти чӗлхе тата хӗвел тухӑҫӗнчи чи хӑвӑрт алӑсем ҫӗнӗ фильмра пенсире пулӗҫ.

Малала Deadpool 3. О, ҫак франшизӑна фанатсем тата та вӑйлӑрах кӗтеҫҫӗ пуль тесе шутлатӑп. Ҫӗнӗ виҫҫӗмӗш пайе Deadpool росомахӑпа тӗл пулӑшӑнать. Ҫак саманшӑн та картинӑна пӑхма пулать тесе шутлатӑп. Райан Рейнольдспа Хью Джекман тахҫанах пӗрле кинора ӳкмен. Ҫавна пула фанатсем тунсӑхласа ҫитнӗ вӗсене. Вырӑсла дубляж актерсем ҫавсемех пулаҫҫӗ, ҫавӑнпа та пӑшӑрханмалли ҫук. Киносюжечӗ вӑрттӑнлӑхра тӑрать. Анчах слипсем тӑрӑх эпир пӗлетпӗр, Дэдпул персонажӗсем темиҫен пулаҫҫӗ. Пӗрремӗше Росомахана тупать те усала пӗрле ҫӗнтермелле пулать. Официальный трейлер тухать февральте и вара ҫак картина ҫулла тухмалла. Премьерӑна куҫармасан. Venom 3 виҫҫӗмӗш пайне Venom кинона та фанатсем тахҫантанпа кӗтеҫҫӗ. Юлашки хыпарсемпе ҫак картинӑра этем эрешменпе пулмалла теҫҫӗ. Этем эрешмене Эндрю Гарфилд выляма пултарать тесе калаҫҫӗ инсайдерсем. Анчах пулать унта вӑл чӑннипех паллӑ мар. Паллах, пире калле улталама пултараҫҫӗ мӗнле вӗсем. Суйса калатчӗҫ виҫӗ этемешмен пӗрле пухӑнмаҫҫӗ тесе. Анчах тепӗр май пулчӗ. Забастовкӑсем гильди сценаристов и актеров пӗтнӗ хыҫҫӑн ҫак кино картинӑна активлӑ малалла ӳкерме тытӑнчӗҫ. Ҫак кинона ҫулла тухасса кӗтетпӗр. Mortal Kombat 2 вырӑсла смертельная битва чӑвашла вилӗмлӗ ҫапӑҫу тесе куҫарма пулать ҫакӑ кинона. Пӗрремӗш часть кассовый успех пулнӑ пирки малалла тепӗр частьне ҫав вӑхӑтрах тума шутланӑ. Компьютеркрен Sega, Xbox или PlayStation выляна ҫав пӗлет мӗн вӑл Mortal Kombat. Сценарипе сюжете ҫинчен паянхи кунпа паллах мар. Официальный трейлер те ҫук. Ҫакӑ кино кӑҫалхи ҫул вӗҫӗнче тухмалла, кӗтетпӗр. Властелин колец, война Рохеримов. Кам юратать «Властелин колец» тӗнчине тата «Хоббит» часӗсене, вӗсем валли ҫӗнӗ картина пае тухать, аниме-фэнтези, кино сюжечӗ тӑрӑх ик ҫырӑкнӑ ҫул маларах мӗн пулнине кӑтартса параҫҫӗ. Ҫак кино мировой проката в уникӗмӗр декабрьте курма пулать. Раҫҫейра премьера кӑш каярахпа пулма пултарать. Гладиатор 2 Ридли Скотт иккӗмеш гладиаторне ӳкерет тесе тахҫанах калаҫатчӗҫ. Пӗрремӗш пайе ҫирӗм тӑватӑ ҫул каялла тухнӑ. Пилӗк Оскар ҫӗнтерсе илнӗ тӗрле номинацисенче чи лайӑх фильмшӑн тата чи лайӑх арҫын роле выляни. Рассел Кроу. Ҫаплах Рассел пулмасть ҫӗнӗ кинора. Ҫӗнӗ пайӗнче урӑх сценарипе урӑх актерсем выляҫҫӗ. Ҫавӑнпа та малтанхи пӗрремӗш пайӗнчен ҫак кино уйрӑлса тӑракан пулать. Достать ножи 3. Детективный жанр юрататӑр пулсан тепӗр кино Сирим Вали. Достать ножи виҫҫӗмӗш пайӗ. Джеймс Бонд, урӑхла Дэниэль Крейг тата урӑхларах Бено Бланк. Главный рольте вылякан актер. Пӗрремӗшпе иккӗмӗш пайӗсем ҫӗр ҫинче лайӑх укҫа пуҫтарнӑ пирки тепӗр часть тухасси часах пулать тесе каланӑ создательсем. Вот ҫапла пулчӗ те. Бенуа Бланк паллӑ сыщик полици тепчевҫӗсене тӑваймасан пирӗн герой вӗсем патне пулӑшма килет. Вӑл тӗрлӗ арпашӑнчӑксене таса шыв ҫине кӑларать. Джокер безумие на двоих. 2019 ҫулта тухнӑ пӗрремӗш пайӗ кассовый успех пулнӑ пирки продолжение тӑвас ҫинчен ҫав самантра калаҫма пуҫларӗҫ. Ҫыр тӑрӑх миллиард ытла укҫа пуҫтарнӑ кассовый сбор тейӗпӗр. Джокер вӑл вымышленный хулари вымышленный герой. тепӗр рольне выляса тата антигерой пулса нумай куракансене хӑйӗн патне туртрӗ. Тӗлӗнмелле пек хыпар ҫак кинора пулса тӑрать. Ҫӗнӗ юлташ Харли Квин херне Леди Гага вылять. Интересный дуэт вӗсенчен пулма пултарать, ҫавӑнпа та кӗтетпӗр ҫак продолженине. Безумный Макс кинине оставатори ҫӗнӗ спин тухать ҫав кинин кӑҫал Фурiosa хроники безумного Макса. Фанатсем ан пӑшӑрханӑр. Ҫенекинӗнче Том Харди пулмасть. Ун вырӑнне урӑх актерсем выляҫҫӗ. Вӗсем хушшинче Аня Тейлор Джой тата Крис Хемфорд. Ҫенекинӑра фуриоса ҫинчен кӑтартса параҫҫӗ. Вӑл воительница. Постапокалипсис вӑхӑтӗнче мӗнле ҫитӗнсе пынине курӑпӑр. Ҫак кино тухать ҫуркунне, нумай юлман вара, кӗтетпӗр. Тата ҫӗнӗ кинокартина «Годзилла и Конг. Новая империя». Ку вӑл тӳрех продолжение Годзилла против Конга ҫирӗм перме ҫулта тухни. Сюжет киннин йывӑрах мар. Перенчен шутласан, пӗчӗк ачасем валли халап. Анчах аслисем хушшинче те фанатсем пур. Икӗ монстр ҫине тӑшманпа тӗл пулма тивет. Пӗрле ҫеҫ пухӑнса тӑшмана ҫӗнтерме лекет. Малала тепӗр кино «Планета обезьян. Новое царство». Ку вӑл, чӑн та, мыскара юмахӗ. Мӑшкӑлизаци тесен те юрать. Сюжете тӑрӑх ҫер ҫинче убытисем хуҫаланса тӑраҫҫӗ, ҫынсем вырӑнне, этемсем вара первобытнӑйсем пек пурӑнма пуҫлаҫҫӗ. Эволюци аташса кайнӑ хыҫҫӑн малала мӗн пулассине ҫак киноран курма пулать тейӗпӗр. Ҫак кино тухать ҫирӗм тӑваттӑмӗш майра. Малалла «Плохие парни 4». Пӗрремӗш часть тӑхӑрмӑн пилӗкмӗш ҫулта тухнӑ пулнӑ. Уилл Смитӑн фанатисем пур пулсан, ҫирӗм тӑхӑр ҫултан та тепӗр хутчен пӑхса тухӗҫ тесе шутлатӑп. Сюжечӗ тӑрӑх каласан йывӑрах мар. Ку вӑл чисто американский комедийный боевик полицейскисем ҫинчен. Пуҫа ватмасӑр юлташсемпе пӑхма пулать. Министерство не джентльменских дел Вӑрҫӑ ҫинчен кино курма юрататӑр пулсан Гай Ричи сирен валли ҫӗнӗ кино ӳкернӗ. Унта пинте тухӑҫӑр вӑтӑртӑхӑрмӗш ҫулта пуҫланакан действийӗсем мӗнле Великобритани вӑрҫӑ хатӗрленнӗ. Уинстон Черчилль тайный подпольный диверсионный группа пуҫтарать. Вӑрттӑн нацисем патне хутшӑнма ҫак кинона ҫулла тухасса кӗтетпӗр. Малала фантастика, фэнтези, комедия тата приключения. Кувал Охотники за привидениями, Леденячий ужас. Сюжет кинин каласа парать ҫамрӑк ачасем ҫинчен хӑрисем привиденийӗсем тупаҫҫӗ. Вӗсен ӗҫе тӑшмансенчен ҫӗре сыхласа хӑварасси пулать. Мадам Паутина тепӗр кино Марвел фаначӗсем валли тесе шутлатӑп. Кунта тухтӑр хӗрӗ ҫинчен кӑтартса параҫҫӗ. Вӑл сюжет тӑрӑх ытти мутантсене ҫыхӑнтармалла КВМран. киновселенная Марвел, главный актер пулса ҫак кинора вылять Дакота Джонсон. 50 оттенков серого корна пулсан ӑнлана тыркам вӑл. Ман шухӑшпа урӑх актрисӑна илмелле пулнӑ ҫав роле. Каярахпа Крейвен охотник тухмалла. Вӑл да Марвел вселеннийӗнчен. Голливуд вырӑсем ҫинчен манса кайман-ха иккен. Ҫавӑнпа та ҫак кинора сюжет йӗркипе те сценарипе вырӑс ҫынни вылять. Вӑл охотник Сергей Кравинов вӑрманти выльӑхсене вӗлерсе ҫӳрет. Инкек-синкек пулса этем эрешменпе тӗл пулмалла. Мӗншӗн тесен Крейвен охотник вӑл заклятый враг этем эрешменен. Ҫапах та ҫак этем эрешмене Эндрю Гарфилд вылямалла тесе кӗтеҫҫӗ фанатсем. Кӗтетпӗр ҫак кинона кӗркунне. Компьютерный, анимационный, музыкальный, драматический кино Муфаса Король Лев Кунта сюжет сценарийӗпе Симбӑн ашшӗ ҫинчен истори пулать. Мӗнле ӑна пурнӑҫ йӗрки тӑрӑх халӑх патша вырӑнне сӗннӗ. Пирӗн юратнӑ Тимун и Пумбада пулать кунта. Ҫавӑнпа та ирттерсе ямӑпӑр ҫак картинӑна. Киносем ҫинчен калаҫрӑмӑр, атьӑр халь мультфильмсем ҫинчен кӗскен пӗлтерсе хӑварӑпӑр. Пӗрремӗш кӗтекен мультфильм Кунг-фу панда 4 сюжетпа по Пӗрлешӗнет Джейн ятлӑ телепе. Пӗрле хирӗҫ тӑма шуйтана. Хӑшӗ сыватать вилнӗ усалсене. Ҫак мультфильм ҫуркунне тухать. Нумаях юлман кӗтетпӗр. Человек-паук-3 за пределами вселенной. Тӗлӗнмелле пек шедевр этем эрешмен ҫинчен, иккӗмӗш ӳкернӗ пайе пӗрремӗшӗнчен лайӑхрах пулнӑ тесе палӑртрӗҫ куракансемпе кинокритиксем. Мӗнле пулать виҫҫӗмӗш пайе вӑхӑт кӑтартать. Ҫак кино кӑҫал тухать. Конкретно хӑҫан тухни паллӑ мар, мӗншӗн тесен премьера кинине куҫарнӑ паллӑ мар вӑхӑта. Кӗркунне тухмасан тепӗр ҫул кӗтетпӗр. Sonic 3 Джим Керри пулмасть ҫӗнӗ частӗнче. Инопланетный хӑвӑрт чупакан череп каллех килет пысӑк экран ҫине. Сире савӑнтарма мен ҫинчен пулать виҫҫӗмӗш пайӗ паллӑ мар. Мӗншӗн тесен описани сюжечӗ ҫук. Кӑҫал тухмасан та тепӗр ҫул чӑннипех тухмалла. Кӑҫал тата нумай каласа хӑварман киносемпе мультфильмсем тухаҫҫӗ. Эпе вара пӗлтерсе хӑвартӑм чи кӗтекен картинӑсене. Хӑшпер премьерӑсен дата выхода куҫма пултараҫҫӗ, ҫавӑнпа та сӑнатпӑр маларах кинотеатра кайиччен. Чипер юлӑр, туссем!